Dem baş hevalên hêja guhdarên delal, em li we ve digerin bi xeleka me yî duyemîn ji xwendina çîrokan bi zimanê kurdî zimanê dayikê. Zimanê me hebûna me yî bi piştgiriya we em bi ser dikevin. Çîroka me yî îro dibin serenavê Gemaro. Ka em bi hev re Guhdar bikin çi mebesta me ji vî navî ye û çi naveroka vê çîrokê ye. Gemaro Rojekê ez di şeveke tarî de li ber dîwarekî ketî dimeşiyam. Gav bi gav min diavêt û min li xwe meyze dikir û min digot, Ma ez kî me? Min riya xwe dewam kir. û tefkîr her diçû pirtir dibû. Min dixwest bersivê jê re bibînim, lê min nedidît. Kî di ber min re diçû, bi awirnî nexweş li min dînerî, min jî li xwe dînerî, gelo ez qirêjim ta go wilo matmayî mane? Lê ez pir baqij bûm, bihneke xweş ji min dihat, ji ber ku min şûşeyek kolonya bi xwe werkiribû. Heheheh. Lê dîsa min digot belkî li dîwarê ketî dinarin, min rîya xwe temam dikir. Lê ew awir ji ber çavê min nediçû, weke filimekî li kolanê lê temaşe dikir û pirsa çima bi xêzê xwe yî pihen xwe diyar dikir. Ez çûm li ber deriyê xwarîngehekê, ez pir birçî bûbûm. Gava ez li ber xwarîngehê sekinîm, hemû kesê xwarîngehê li min meyze dikirin. Di wê demê de piristnîşanên min xwe rêz dikirin, ev çi bû? Min xwarina xwe kirî û minberê xwe da malê. Berî ku ez bigihêjim malê, Zarokekî da pêşiya min û ji min re got, Gemmaro, gemmaro. Min ji jor ta jêr li xwe meyze kir û min ti gemmar li xwe nedît. Ez ber bi wî zarokî ve çûm û min jê re digot, Kurê min, ka li ku min qirêj heye, Ji min re got, Gemar tune ye. Lê bavê min ji min re got, Yekî gemarî hatiyî kolana me. Pê re nede û nestîne. Gemara wî di meşiyê wî de ye. Min tiştek ji bavê xwe fêm nekir. Lê gava min te dît, min got, Tu ka maro yî. Ji ber ku bavê min virra nake û çi tiştê ku dibêje rast e. Ez pir aciz bûm ji gotina wî û min riya xwe girt, min berê xwe da malê û hîn jî ew zarok gotina xwe dubare dike, Ka maro, ka maro. Ez hatim mal. Hinekî rûniştim û bi gotina wî zarokî û bavî wî mijûl bûm. Min dixwest sedemê nas bikim ka ev çi ye. Ji nişka ve pirsek bala min kişand û min xwest nas bikim ku bavê wî zarokî çi karî dike. Lê gava min pirsî, ji min re gotin ew di karê esayîşa ewlehiyê ya dewletê de kar dike. Min got, Ha, gelo ev esayîş ji bo çi hatiye avakirin? Hemû li dora xwe nêrîn û li hev meyze kirin û pişta xwe dan min û min bê bersivhiştin. Lê tiştek di giyanê min de ava kirin ku ez nas bikim ev têgîn ji bo çi ne û ji bo çi hatine danîn. Weke dewlet, zagon, esayîş, siyaset çima milet jê ditirse û çima kesên weke min ji wan re gemar tê gotin? Lê gava ez ji dû van pirsan ve negeriyam û min kî dît min pirs jê dikir. Rojekê min dît deriyê mala min lê dide. Bi xurtî. Bi rastî ez pir kêfxweş bûm. Min got cîranê min hatine serdana min bikin. Lê gava min derî ve kir Min dît du kesên dirêj û stûr li ber derî ne. Min got, Kerem bikin. Gotin, Na, em derbasî mala Gemmarî nabin. Min got, Ez ne Gemmarî me. Gotin, Heydê,

Û min ji wan re pirsî, Min qet ji we fêm nekir. Lê bersivek hişk dane min û got, Kesê weke te gemar cihê wan di dawiyê de ye. Bi milê min girt û ez avêtim dawiya tirimbêlê, bi zimanekî zivir gotina xwe dubare kir, Mekanek wera. Ez ketim dawî û me şiyan. Em gihiştin cihekî hemû kes wek hev in. Tê de stûr û dirêj. Dilê min lê da. Min ji xwe pirsî, Ev çi cih e? Ez hinekî me şiyam, derî ji min re vekirin û ez xistim. Odeyeke biçûk û tarî û derî girtin. Deriyê wan hemû hestin kilît kirin û yek li ber danîn. Min jê pirsî, Çima ez xistim vî cihî? Ev çi cih e? Gote min, Ev e zindan e. Û ez polîs im. Û tu li cihê ewlehiya siyasî. Lê ka ji min re bibêje te çi kiriye? Min got, Ez li mala xwe rûniştîbûm û çîroka xwe min jê re got. Gote min, Ha! Tu gamaroyî? Dîsa min li xwe nêrî û min got, Ez ne gemarî me. Gote, Kesê ku dikevin vê odeyê bi vî navî li wan tê kirin û eger ez jî wisa nebêjim ez ê jî bêm cem te. Min gotê, Ka çi sedema vî navî ye? Gote min, Ji ber ku tu xwedî yê nasnameya sor e. Tu xwedî yê nasnameya sor e. Tu kurd î. Ew dixwazin çavê te bitirsînin. Ta ku tu toza mafê xwe nekî. Ji ber ku tu kurd î, divê tu tune bibî. Ha! Ji ber wisa ji min re dibêjin Gemaro. Wî zarokî jî ji min re got, Bavê min gotiye bi mejiyê xwe gemariye. Wê demê min û mebest fêm kir ku çima wisa li min dikirin. Lê ez dikarim xwe bikarim. Ji ber ku ez kurd im û min pariyê devê kesî jî devê wan dernexistiye. Ez û wan em ê bi hev re jiyan bikin. Polîs jê re got, Tu qebûl dikî goşte re bêjin kole, gemar? Min bi dengekî bilind got, Na! Gote min, Ji ber vê yekê tu îro di vir de yî û ne tu bi tenê ketiye vir. Gelek kesên weke te Ta mirinê divirdene û her roj lêdanê dixwarin. Ma ez ê jî bixwim? Erê, lê na gava tu xwe tu nebikî. Min got, Na, ez ez qet xwe tu ne nakim. Ji ber ku gava ez biçûk bûm, diya min ji min re digot, Bavê te riyek girtibû û di wê û dawiya wê riyê Di odeyeke tarî de ma tamir. Mebesta diya min ev bû lê min jê fêm nedikir. Îro ez encama karê bavê xwe da tînim. Bavê min mir di ber berxwedaniyê de û ez ê jî riya wî bigirim. Heger Wê ti çarenûs çê nebe, em ê yek li dû riya ê din bin, ta ku em bigihêjin mafê xwe. Heger navê me bimîne Gemmarî, ev bi xwe yek ji sedema hebûna me ye. Ku her dem çavên wan li me ye û metirsiyekê di giyanê wan de ava dike. Spas ji we re. Hevalên hêja. Guhdarên delal, çîroka gemaro li ser netewa kurdî ye. Hemû miletê kurd ku di çi civakekê de jiyan dikin, li derdora xwe pêkhatiyên din dibînin. Daymen bi çavekî piçûk li vî netewî meyze dikin û wan dibînin qirêjek di civakê de dibin ermanca percewendiyên xwe pêş bixin, hebûna xwe ava bikin û ev netewa kurd û miletê kurd û doza kurdî û mafê kurdan tune bikin. Lê bera her kes bizanibe ku heger Navê me Gemarî û ev serkeftinê ro bi ro em dikin û em bi ser dikevin. Lê gelo navê me ne Gemar ba, me nê çi bigirana. Îro dem e ku em destê xwe dihevxin û ji bo doza xwe kar bikin. Dûrî bercewendiyan, dûrî hişmendiyeke teng. Kurd di îro ro de Hewcedarî got destê hev bigirin, bi dil û can gavê xwe bi hev re bavêjin. Irmanca yekemîn xizmetê di ber de bikin kurdayetî, yekbûna kurdan û hemû destkeftiyên destê me de were parastin. Spas ji we hemiyarê li ser guhdarkirina we û em ê dewam bikin di vê projeya xwe de ta ku em bikêjin armancê xwe. Yekemîn berxwedana ku em bikin kurdayetiyê ji xwe re bikin serenav û nasname. Hûn bimînin di xêr û xweşiyê de.